Heddi ni 'di teithio i galon gogledd Sir Benfro i ymweld â busnes sydd wedi troi fferm deuluol yn un o fragdau mwyaf blaengar Cymru. Mae'n ddiwrnod prysur yn y bragdy heddi. Mae Bluestone Brewery yn enghraifft bwerus o sut gall arallgyfeirio, cynaladwyedd ac arloesi fynd law yn llaw. Dyma'r bragdy cyntaf yn y byd i ennill achrediad Green Key, Mae'n deg dweud bod Bluestone wedi gosod y safon ar gyfer bragu cyfrifol. Cafodd ei henwi'n Fusnes Cynaladwy y Flwyddyn yng Ngwobrau SIBA 2023, yn gydnabyddiaeth clir o flynyddoedd o waith caled a gweledigaeth glir. Maent yn cynhyrchu cwrw potel, can, ceg a chasgen, yn ogystal â rhedeg bwytai grain yng Nghaerfyrddin, Tŷ Ddewi ac Aberteifi, yma yng Ngorllewin Cymru. Mae'n stori o dwf a llwyddiant. Heddi, Ni'n siarad gydag Amy Evans, Cyfarwyddwr Gwerthu Bluestone, i drafod y daith honno a sut mae cefnogaeth, sgiliau a chydweithio wedi helpu'r busnes i edrych tua'r cam nesaf. Amy, lle mae dechrau? Cer â ni nôl i'r dechrau a sôn am shwt nath y busnes gychwyn. Wel, mae'n teimlo fel amser hir yn ôl nawr. 2013 nathon ni gychwyn uh, bragdy ma yn, ar y ffarm, ffarm gytre, ffarm mam a dad. Um, yeah, bach o surprise i fi, wyn i ddim yn meddwl o gwbl mynd lawr y, yr hewl o bragu cwrw, um, ond oedd yn neis cael dy gytre a wneud rhywbeth ar y ffarm deuluol. A ti'n sôn am ddod getre, beth wyt ti'n neud ar y pryd? Yym, nes i gradd daearyddiaeth yn y prifysgol yn Aberystwyth, um, a o'n i'n gweithio gyda beth oedd pwrni y Forestry Commission um, gyda nhw, yn, yeah, yn, yn creu gyrfa'n hunan, really. Um, so, bach o U-turn oedd hi. So, gradd daearyddiaeth, a wedyn yn amlwg mi mewn i gyflogaeth, O't ti wastod 'di bwriadu rhedeg busnes? Mae hwnna fel bod e'n gam eitha mawr, yn dyw e? Na, o'n i... oedd ddim syniad 'da fi yym beth oedd yy beth oedd... beth o'n i'n mynd i f- wneud, ond yy galwad ffôn wrth Dad ges i yn gofyn os o'n i moyn ymuno â fe i dachre busnes fan 'yn ar y ffarm, a o'n i'n meddwl, ie, opsiwn opsiwn wahanol, rhywbeth too good to miss, really. So, nes i bennu'r gwaith mas y draw yn Aberystwyth a des i symud fyw gytre. Felly syniad dy dad oedd e, o chi wedi cael sgwrs am cryn amser yn trafod syniadau neu oedd hwnna'n rhywbeth oedd yn hollol newydd i ti o ran newyddion? hollol newi.
Wen i yn y gwaith bryd ges i'r galwad ffôn a o, wen i bach yn stymped, wen i ddim rili'n gwybod beth i weud, ond um, buon i fan hyn yn tenant farmers yn, yn Tiriet am, am flynydde, a oedd mam a dad wedi cael y cyfle i pwrnu'r ffarm, so oedd gyda nhw'r cyfle i wneud rhywbeth o'n nhw moyn, a fel arllgyfeirio mewn ffordd o'n nhw moyn wedyn. Diddorol.
A timod, ti'n mynd nôl i'r cyfnodau cynnar 'na, sôn ychydig am shwt y ti'n teimlo. Oedd e'n gam rhwydd, oedd e'n gam mawr i ti fel rhywun yn mynd mewn i'r byd busnes? Yym, oedd e yn gam fawr, ma' rhaid i fi weud. Ni ni yy mas yn mas yn y wlad fan 'yn, yym, Yn amlwg, oedd ddim syniad 'da fi ambwti cwrw, rhedeg busnes, yr ochr ariannol, marchnata, we- oedd e popeth yn newy i fi. So oedd e'n bach o her i gymryd popeth mlaen, a hefyd oedd e'n um, um, very male dominated industry. So um, o'n i'n merch ifanc a oedd, oedd lot o bethau oedd, o'n i'n teimlo oedd yn erbyn ni yn y dachrau, ond um, gyda'r help a um, yeah, just gorfod dysgu ar y daith, really. Um, a ni wedi adeiladu'n sylweddol erbyn hyn, ond a mae pethau'n hawsach nawr, mae'n rhaid fi weid. Yn amlwg, mae'r teulu di hen arfer a rheoli fferm a di rheoli busnes. Oedd yr ysbryd entrepreneuraidd na falle, ond oedd e dal yn amlwg yn gam mawr mynd mewn i fyd newydd, arallgyfeirio a bragu cwrw am y tro cyntaf eriod, yng Ngorllewin Cymru. Ie, wel, oedd, oedd e'n ddiwydiant hollol, hollol newydd i ni, a, a er bod diddordeb gyda Dad, oedd e yn, hefyd yn, yn um, diwydiant newydd iddo fe. Ond um, fel um, mae'r daearyddiaeth sydd gyda ni fan hyn, mae hanner yn hardal ni yn fôr, felly does dim lot o bobl. So, ni 'di gorffod mynd a'n cynnyrch ni mas at y pobl, so ma' hwnna 'di bod yn her hefyd, bod dim, yy, 'dyn ni ddim yn y ddinas, yym, so ma' raid ni mynd i ffindio'r bobl er mwyn gellid gwerthu y cwrw. A fi'n sôn am fragu, fi'n sôn am gwrw, yym, sonia ychydig am y busnes, be yn union i chi'n neud, lle ma'r farchnad i chi, ro'r blas i ni ar yr busnes sy 'da chi 'ma. Pryd ddechreuon ni, nathon ni jyst neud cwrw casgen, a yr busnes o 'da ni oedd cwrw casgen mewn i tafarne lleol. Um, oedd y branding ni bach yn um, mwy fodern, um, oedd y cwrw bach yn mwy fodern, felly oedd pobl yn ofon um, cymryd y, y cynnyrch, ond unwaith o'n nhw yn, oedd y cynnyrch yn dda, felly oedd e'n mynd yn dda. O, ond o hynny, nath ni sylweddoli pryd oedd y twristiaid yn dod i Sir Benfro, o'n nhw moyn rhywbeth i fynd adre gyda nhw, felly nath ni dechrau y bateli um, y cwrw. Yn anffodus o ddim um, y y a'r lle 'da ni fan 'yn i Foteli'n hunen, felly oedd e'n mynd bla- bant i Rymni a wedyn yn yn hwyrach a oedd e'n mynd i Staffordshire i ga'l 'i foteli. Yym ond oedd hwnna'n meddwl bod pobl yn gallu dod i'r bragdy, pwrnu rhywbeth a mynd yy mynd ag e gytre. Yym wedyn nathon ni cymryd mlan yym yy Tom a Emily ag yy cwpwl arall sy'n rhedeg y bragdy gyda ni, a we' nhw, Tom wedi wneud biochemistry degree oedd 'da ge- de- 'da fe diddordeb mewn cwrw bach mwy fodern, felly we' Dad yn wneud y rhai traddodiadol, oedd Tom yn yn creu cwrw newydd. Yym a o- dros y blynydde ni wedi dechrau wneud cwrw ceg ceg a wedyn cwrw yn y can, a'n erbyn hyn 'yn ni'n wneud y cyfan fan hyn, 'yn ni'n um, boteli a canio fan hyn yn, ar y ffarm. Um, ond mae rhaid ni edrych ar pob farchnad dros Deyrnas Unedig i gyd er mwyn galled cadw lan gyda'r gyda diwydiant a, a wneud digon arian i galled cadw lan gyda popeth. A ti'n bod ti'n edrych ar yr daith i fusnes, o gychwyn busnes i dyfu'r busnes, a'n amlwg chi ar y daith nawr yn dych chi, ond Sonia ychydig am y cymorth i chi wedi cael. Beth oedd yn werthfawr i chi fel busnes pan yn edrych i i gael y cyngor i ddatblygu'r busnes? Wel, yn bersonol, ar y dechrau oedd dim sgiliau 'da fi o gwbl, yym, a yn amlwg chi'n gallu gael y cynnyrch gorau yn y byd, ond os nad ych chi'n gallu gwerthu fe, mae'n hopeless. Felly, um, nes i troi at um, Total Food Marketing um, ar gyfer gweld os oedd bach o help ar yr ochr gwerthiant, um, a BSc a'r cyrsiau um, di-ri yn uh, dysgu am siwt i werthu mewn i wahanol farchnadoedd ac ati. So bydd hwnna'n help anferth, um, help gyda fel yr IT, a wedyn bellach lawr y hewl pryd oedd eisiau um, falle bach o funding i wneud pethau newydd, bu o'n i'n cael help gyda ffurflenni fel la. Um, mae ma, ma, ni yn Gymru yn lwcus iawn iawn am yr help sydd ar gael i busnesau i gallu tyfu a tyfu gyda hyder wedyn, achos bod yr, um, ni'n gallu gofyn i'r pobl iawn am, ni'n gael yr atebion iawn i gallu helpu ni tyfu fel busnes wedyn. Achos yn amlwg chi uh, fel ffermdy mewn sector amaethyddol wedi symud ar draws yn amlwg i'r sector bwyd a diod, felly dwi'n cymryd bod chi wedi cael cymorth falle reit ar y dechrau i edrych ar yr cyfle i arallgyfeirio, ond wedyn mae wastad angen help oes e, wrth bod chi'n datblygu'r busnes, ti'n sôn am Total Food Marketing fan'na, a'r ffaith bod chi'n cael help i ddatblygu'r marchnata a'r brandio yndyfe? Yym, ar pa bwynt ar hyd y daith 'na ti'n teimlo bod yr yr help fwya' pwysig, neu wyt ti'n teimlo bod angen y cymorth 'na o hyd? Dw- Dwi'n credu mae ma' angen y cymorth 'na o hyd. I ni fel busnes, mae um, fel busnesau bach, dyn ni ddim yn gallu fforddio talu um, proff- pobl proffesiynol ym mhob adran o'r busnes, felly mae lot o talent ni yn homegrown, mae lot o'r staff sydd gyda ni wedi bod yma sy'n dechrau, ond er mwyn gwella nhw, i ni wedi cael um, y cyfle i defnyddio'r training a, a ni wedi tyfu mewn hyder ar draws y sector i gyd. Um, ond mae ma wastad heriau newydd. Fe nathon ni um, newid y branding yn gyfan gwbl rhyw peder mlynedd yn ôl. a nathon ni gael help gyda'r marchnata a dewis brand newi a gwb- a felly ma' m- ma'r help yn hollol bwysig achos do's dim amser nac arian 'da ni i neud camgymeriade, felly os ni'n gallu troi at rywun am bach o gymorth yym yn y wanol mane mae'n helpu ni i cadw'r twf i fynd a gwella a hefyd ma' m- ma'r staff yn yn ddiolchgar iawn am gallid gwella eu jobs nhw a m- a ma' nhw moyn aros gyda ni wedyn. A mae staffio, fel mae pob un yn gwybod, mor anodd, felly mae'n rili, rili yn neis bod ni'n gallu cadw'r un bobl a bod ni'n gallu tyfu fel teulu yma yn y Bragdy rili, a, a pob un yn gwella eu sgiliau a pob un yn, yn mwynhau wneud hynny. Ie, dyn ni mlaen at y staff nawr a'r arbenigedd startio o fewn y cwmni, o'n ni'n gweld y brand o'n gwmpas ni, mae'n frand cŵl, dynamic, yn dyw e? Alli di sôn ychydig am yr enw a'r brand? So, Y, yr enw i ddechrau, yym, Bluestone, ni'n ishte fan hyn heddi yn y bragdy, a ma'r adeilade- adeiladau hyn i gyd yn adeiladau traddodiadol y ffarm, i gyd wedi adeiladu mas o cerrig y bluestone y mynnoedd pres- mynyddoedd Preseli sy o'n amgylch ni. Yym, ni'n defnyddio dŵr, yym, ffynnon, yy, mae 'di ffiltro lawr trwy'r cerrig y bluestone i ddod, yy, tu fas y bragdy fan hyn, so ni'n de- ma' hwnna'n rheswm arall. A d- penderfynon ni mynd am enw Saesneg achos wedd o'r dachrau o'n i'n gwybod bydde ni moyn bod y brand yn mynd yn bellach tu hwnt i Gymru, ond hefyd ma' pob un yn gwybod mai ardal Brewstone, Preseli, Mynyddoedd y Preseli yw hi. A wedyn y brand, um, so enw y, y patrwm hyn yw Turing Pattern. So os chi'n mynd lawr i'r môr, sy'n agos iawn ni fan hyn, mae'r môr yn mynd mas a mae'r tywod i weld, a mae patrwm bach mae'r môr yn gadael ar y tywod. So Touring Pattern yw enw hwnnw hefyd. So o'n i'n meddwl, wel, gallwn ni clymu'r brand mewn gyda hwn, hynny, ond hefyd, pryd chi'n bragu cwrw uh, casgen mewn uh, er, y hen ffordd traddodiadol, open top fermenter ni'n galw fe, os ych chi'n tynnu'r top off a edrych i lawr mewn i'r fermenter, mae touring pattern i gael ah, right. ar, ar top um, fel y ffom, really, sy'n yeah. creu ar top cwrw. So, Er bod e'n cysylltu gyda'r traeth, mae hefyd yn cysylltu gyda'r cwrw, so o'n i'n meddwl bod e'n clymu mewn yn neis gyda'i gily. A o'n i jyst yn lico lliwiau pert rili. Ffantastig. A t'mod, ma' datblygu'r brand a cael y stori 'na a'r brand narrative 'na yn brosiect eitha exciting yndyw e i unrhyw gwmni. Wrth adlewyrchu ar y broses 'na, achos yn amlwg o'ch chi'n o ti'n gweud fyna bod ti wedi um, edrych ar y brand yn gymarol ddiweddar, hynny yw rhai blynyddoedd yn ôl, falle ddim reit ar y dechrau. Yna fe. Pa, pa gyngor fydde ti'n rhoi i, i gwmni arall fydd yn mynd ar daith tebyg pan mae'n dod i bethau fel brandio a dechrau busnes? Um, Byddwn ni'n gweud, um, falle beth ych chi'n lico'n bersonol, um, dyw e ddim yn apelio at pawb. Yeah. Um, felly mae'n rili really bwysig bod chi'n mynd a wneud yr ymchwil, gofyn i wahanol grwpio pobl, gael cwpl o syniadau cyn bod chi'n penderfynu fi'n licio hwn a fi'n mynd i wneud hwn achos na beth i fi licio. Um, a na beth nathon ni, nathon ni mynd a gweithio um, gyda arbenigwr oedd yn edrych ar y busnes, edrych ar enw'r busnes, ble o'n i wedi dod o, ble o'n i'n gwerthu, a wedyn dod nôl ag e i meddwl, reit, mae'r design hyn yn, yn siwto chi a'ch, a ble chi moyn bod yn yeah. y farchnad. A ffantastig.
Mae'n gret adlywyrchu'r y brand yn dweud, a just, ti'n bod, um, gweld, gweld faint mae'n... Uh, ychwanegu i'r busnes, a ti'n gallu gweld e mas 'na yn yr archfarchnadoedd ac ati, yn dyfe, so mae'n ffantastig i weld. Beth yw'r prif wersi i ti, fel rhywun sydd yn amlwg yn gweithio yn y busnes 'ma, yn datblygu'r busnes, 'di bod yn y busnes am gymaint o amser? Ni 'di trafod y brand fan'na, ond os ti'n adlewyrchu ar y busnes yn ei gyfanrwydd, beth yw'r gwersi mwya, falle, sy'n dod allan o'r profiad i ti? Yy bydden ni'n gweud yy gwers fel yr person sy'n neud y y gwerth y gwerthu i gyd yym gwbod yym beth yw value ych cynnych chi. Peidiwch jyst achos bod rhywun yn gweud wel gallai ga'l rhywbeth arall yn tsiepach peidiwch ymladd yn y prisie os hwnna ma'n gos- costi i chi i gr- greu rhywbeth yym a chi'n gwbod bod ei bod e'n werth y pris 'na sticwch ati yym. don't undervalue yourself, basically. Hwna'n wers, mae digon o cwmnïedd yn meddwl, o, gallen ni just sgwiso'r tyfu bach mwy mas ger mwyn gael mwy o werthiant. Dyw e ddim werth e. Yn y diwedd, mae rhaid i chi dalu'r staff i gyd, mae rhaid i chi talu'r rent, mae rhaid, uh, trydan, mae rhaid bod chi'n stico at uh, um, beth, sy'n gallu, beth chi'n gallu dy fforddio. Byddwn ni'n gweud hwnna yw'r gwers cyntaf. A Doi, Don't be a busy fool. Mae pob un yn gweud e, gallech chi gwneud, hala Tour Dees yn rhedeg rownd yn neud popeth, ond ma, mae'n rhaid bod chi'n gadel fynd o rai pethe a ymddiried mewn pobl eraill i neud nhw, neu byddwch chi'n rhedeg eich hunain mewn i disaster. so, wel, mae'n lot, ni, dros y uh, tair o ddeg mlynedd, ni wedi gwerth dysgu lot a lot ambiti um, rhedeg busnes, achos yn amlwg o'n i ddim yn neud e cyn hyn. Yeah. Uh, lot o wersi, neu lot o heriau ni wedi goffod dod dros, ond um, yeah. A ti'n meddwl, mae lot o bobl yn meddwl mae'r cam mawr yw dechrau busnes, ond mae'n dipyn o gam i ddatblygu'r busnes yn dywe. Os na gam gymeriadau mawr di bod, os na gyfnodau le ti di meddwl ni'n mynd i roed y ffidl yn y to fan hyn, achos mae jyst yn ormod. Wel, dwi'n meddwl mae pob cwmni'n wneud camgymeriadau, um, ond dim byd rhy drastig. Yn amlwg, mae cyfnodau anodd iawn wedi bod yn amser Covid. Um, yn amlwg, mae'n cynnyrch ni 80 y cant ar y pryd yn mynd i'r hospitality, oedd, oedd dim siwr beth i gael. Um, Byddwn ni'n ffodus iawn bod ni'n gallu gwerthu pethau online, um, ond Na, sa'n gweud bod yma rhedeg busnes deuluol yn her. Um, bydd dad, was, byddai wastad yn merch bach dad, a bydd e wastad yn siarad â fi fel, blen, fel fi'n blentyn iddo. Felly mae hwn yn amlwg wedi creu uh, uh, heriau dros y blynydde. mae dad wedi ymddeiol nawr o pethau tyma bach mwy uh, mwy smooth ma nawr, ond um, um, just loads o pethau i ddysgu o hwnna, fel um, fel siaradus i'n gynt o bwyty prisio pethau, goffo mynd nôl at cwsmeriad a gweud, wel, sori, allwch chi ddim gael cynnyrch hwnna am y pris yna, a dys gael y hyder i galled mynd a esbonio pethau i bobl gyda bach, bach hyder tu ôl y penderfyniad. Um, yeah, lot o heriau, ond Ah, diddorol.
Sôn ychydig am y berthynas yna de, t'mo' pa sgiliau neu profiadau neu arbenigedde oedd gyda dy dad, t'mo' beth oedd e'n cynnig a beth o't ti'n cynnig? A nes di sôn ychydig ar y dechre hefyd am y tîm sy gyda ti, ti 'di dechre s- t'mo' yn amlwg datblygu'r tîm dros amser. T'mo' b- beth yw'r arbenigedde yna a'r sgiliau yna a'r profiadau yna sy rili angen ar fusnes fel 'yn er mwyn llwyddo? Wel, e, e, engineering yw cefndir dad, felly oedd e'n really handy pryd oedd rhywbeth yn torri. So neu... mae canolbwyntio ar y broses yn dweud, siwr yeah, fod, o'r dechrau tan y diwedd, a meddwl pethau llwyddo. Yeah. Um, a mae fe wedi rhedeg busnes ei hunan yn y gorffennol, felly pryd oedd e'n dod i pla plano a wneud yn siŵr bod y yr ochr busnes yn gweithio, oedd e'n gwneud yn siŵr bod ni'n neud yn iawn i fel, bod ni'n edrych nôl, edrych mlaen, edrych ar, ar y banc yn aml, a very thorough. Ond um, ynglyn â staff eraill, mae ma sawl, mae gwahanol adrannau da ni nawr. Ar y dechrau, oedd, oedd doi o'n i'n jyst yn neud y cyfan. Nawr, mae da ni cwpl yn neud y marchnata, dwi'n neud yr adwerthu, mae da ni'r production team, mae A mae dan i pobl yn edrych ar ôl um, yr ardaloedd yna. Felly mae fe wedi oltro tipyn ers y dechrau, ond mae'n ma bach o drefen ma nawr, yeah. a mae ma rhaid bod trefen wrth bod chi'n tyfu, os nad os trefen, ie, uh, yeah, mae fe'n uh, gallu fod yn agoriad llygad. A di dy dad i gadw fynd yn llwyr, neu ti dal yn cael cnoc ar y drws yn gofyn sy'n mae pethau mynd? O, oh, mae dal diddordeb dyge yn y busnes a um, mae dal yn director so bydd y bydd busnes dyge, y diddordeb dyge yn y busnes o hyd. Ond um, na, mae e wedi treial nawr gadael i'r crew nesau i, i redeg y busnes a ni'n cwrdd yn pedwar gwaith y flwyddyn i trafod siwr mae'r busnes yn mynd a gwelliannau a newidiadau er bod ni'n er bod ni'n gallu gwrando a gwybod bod, bod ni'n neud yn jobs, mae'n hawdd. Ie. Rhaid bod yn anodd yndyw e? Ti'n meddwl am yr adnoddau sy angen i rhedeg busnes fel hyn. Yym, mae wastad angen mwy o adnoddau, neu wastad angen mwy o arbenigeddau, yndyw e? Ti'n meddwl, beth ti'n teimlo bydde fe'n, falle'n, yy, rhoi'r cyfle i chi fynd i'r gam nesaf fel busnes, o ran profiad neu arbenigeddau? Wel, gan mai dim ond fi sy'n neud yr adwerthu ar hyn o bryd, um, a dwy tyma bach yn stretched, dwi'n meddwl os bydde arian gyda ni gallu cyflogi rhywun sy'n gallu mynd yn bellach, uh, i, mae teulu ifanc gyda fi, so yr pisi'n dwi'n gweld yn galed yw gadael y teulu a mynd am y gogledd neu bant i Lloegr am doi neu dri diwrnod i cwrdd â pobl, does dim y cyfle na da fi, achos mae'r... dwi ar ffarm modro, so mae'r gŵr yn fysi a mae'r plant yn fach, a felly mae'n clymu ni lawr tymor bach. Um, ond hefyd wedyn, dyw cwmni Maen Tyn methu afforddio a talu am rhywun arall i fynd bant yn neud y pethau yna. So, ni'n ni neud iddo fe weitho, bydde fe'n bach mwy o luxury os bydde mwy o bobl gyda ni, ond na beth yw rhedeg busnes bach, gorfod um, ffindio ffyrdd eraill i wneud e. A yn y broses, mae'n swnio fel bod ti'n datblygu entrepreneurs y dyfodol yn y plant ifanc hefyd, so ffantastig. Felly cyn i fynd ati i ffilmio'r fod ma, fe wnaethon ni ofyn ar Instagram am nifer y gwestiynau gan ein dilynwyr, a ni 'di derbyn ambell i gwestiwn. Yym, na i holi rheini i ti, os mae hwnna'n iawn, Amy. Yym, beth yw'r cwrw mwya poblogedd, oedd un o'r cwestiynau? Al fresco. Mae 'da ni cwrw hazy pale, mae fe'n cwrw um, eitha modern, mae fe newydd um, ddiweddar iawn ennill um, SIBA um, Gwobr SIBA dros Gymru yn y CCEG, a wedyn cwpl o wythnosau'n ddiweddarach mewn panel hollol wahanol, mae 'di ennill cwrw ore dros Cymru yn y can hefyd. Yym, felly, ma'r arbenigwyr yn meddwl bod e'n cwrw da, ond hefyd ma'r yy volume sy'n mynd mas o'r yet fan hyn ar y ffarm yn hefyd yn dangos bod e'n gwrw boblogaidd iawn, so. Ffantastig. A fi'n gweld y can tu ôl ti, tu ôl dy ben di fan'na, mae'r brand yn ddeniadol iawn, yn dyw e? Yym, ocê, grêt. Pa fath o ddigwyddiadau chi'n cynnal fan hyn wedyn? O'n i'n clywed bod chi'n cynnal nifer o ddigwyddiadau gwahanol. Odyn, yym, ar y bragdy fan hyn, credwch neu beidio, mae'n edrych fel lle bach tawel yn cefn gwlad. Ni'n cael um, nosweithiau cerddoriaeth byw, uh, lan i 400 o bobl mas ar y, ar y clos fyna, fel dw i'n cofio fe pryd o'n i'n fach. Um, a mae fe'n rili really bwysig i ni, fel bach o fel shop window, um, pobl lleol yn dod a mwynhau, mae 'da ni yym cymuned real clos fan hyn sy'n rhan o'r bragdy, ond hefyd wel y twristiaeth yn dod a maen nhw'n mynd gytre, maen nhw'n mynd a'r enw a'r brand gyda nhw a maen nhw hefyd yn pwrnu online wedyn amser mae'n dod y Nadolig a pethach felly, Mae'r events yn ni'n neud fan hyn ar y clôs yn hollol bwysig i i beth ni'n creu fan hyn yn y yn y Bragdy. Felly'n amlwg mae'r ma mae'r cwrw a be chi'n creu yn un rhan, mae'r mae'r brand yn yn yn rhan arall wrth gwrs, ond mae'n swno fel bod chi'n gwerthu'r profiad, mae'r profiad 'na yn hynod o bwysig hefyd. Odi, uh, odi.
Mae ma, da ni fan hyn, y taprwm yn yr haf, mae da ni um, man tu fas, mae pobl yn dod i eiste, a mae pobl yn gallu gweld popeth sy'n mynd mlaen o'i hamgylch nhw. Felly maen nhw'n ma nhw dwlu gallid arogli'r cwrw'n gael ei fragu tra bod nhw'n yfed a, a gweld yr yr holl waith yn mynd mlaen o'i hamgylch nhw. So mae hwnna'n peth, peth, peth bwysig iawn um, gyda ni fan hyn, odi. A cwestiwn arall gan un o'n dilynwyr ni ar Instagram yw, beth yw'ch moment mwyaf chi fel busnes? Oh,
um, Wel, yn ddiweddar iawn, um, mae da ni pedwar um, y restaurant yym fel rhan o o'r bragdy. I ni mewn cyd-weithio gyda cwmni arall yy a ma' ma'r bragdy'n 50 y cant o'r o'r busnes 'na. Ddiweddar iawn nathon ni cymryd dros beth o'dd y Pizza Tipi wel nathon ni bwrni'r site yy yy Pizza Tipi yn Aberteifi a yym A ni'n falch iawn bod busnes bach fel hyn yn galled mentro her fel Cymru Dros Busnes, y busnes 'na. A ni'n gob- wel, y plan yw bydd hwnna'n rhan mawr o'n twf ni dros y y dwy flynedd nesa, a falle gewn ni weld beth bydd yym... Ni'n edrych am man mwy o seis nawr, ni'n rhedeg mas o le fan hyn yn ar y ffarm, so falle bod dyfodol i i i'r bragdy yn y man hwnna hefyd, so dwi'n meddwl ma' hwn hw- yr her 'na o gellid fyn' ati i i cymryd mlan y yr yr adeilad 'na.
Ni 'di sôn am yr herie, ni 'di sôn am y profiad o ddatblygu a dechre'r busnes wrth gwrs, Gad i ni gymryd cam nôl falle a jyst adlewyrchu ar y llwyddiannau yna, yym, achos yn amlwg mae yna lwyddiannau a chi yn amlwg yn parhau i i ddatblygu fel busnes, fel ti'n sôn gyda yym y datblygiadau yna mewn gwahanol trefi yng ngorllewin Cymru, yndyfe? Be mae llwyddiant yn ei olygu i ti nawr?
Wel, mae llwyddiant i fi yn olygu fel pryd mae'r brand um, yn cael ei adnabyddu a ledled Cymru a, a bellach i ffwrdd. Um, mae'r llwyddiant, mae'r gwobrau yn dod mewn yn aml a, am safon y cwrw. Um, mae um, ni wedi llwyddo yn y maes o fod yn um, sustainable, um, trwy'r amser, just edrych mewn ar y cwmni nawr a gweld beth ni wedi datblygu o'i gymharu a beth oedd gyda ni i ddechrau. Um, hwna yw'r um, gwobr mwyaf i fi. Um, just meddwl faint mor fach oedd popeth ar y dechrau. Dechreuon ni o ddim byd a, a ble ni wedi dod at heddi. Ie, yeah, ffantastig.
Beth sy'n gwneud ti'n brawd, ti'n meddwl, pan ti'n edrych ar y busnes? Beth ti'n falch o?
Ni sydd wedi creu e. Tîm bach fan hyn yn Cefn Gwlad, mae, mae, mae'n anodd i creu busnes bach yng Nghefn Gwlad. Mae lot o pethau mae, yn, yn, yn, yn eich erbyn chi, ond a, a hefyd gyda'r Covid a'r cost of living, a ni dal ma, ni'n dal i dyfu, na, na beth sy'n neud, neud i fi'n brwd. Ie, yeah, mae'n bwysig cofio am hwnna, dweud, heriau, achos ti'n ti sôn am y llwyddiannau, a falle y ffaith bod chi wedi bod trwy cyfnod mor heriol, ti'n enwi Covid a pethau fel ni, falle bod e'n neud yn llwyddiannau i feddwl mwy, yn dyw e? Um... Wel, mae gymaint o'n uh, bragdau eraill a mae ma yna bwytau, tafarndau, sydd ddim wedi llwyddo, sydd, a yn drist iawn, fel dyn, dyn nhw ddim wedi gallu dod mas yr ochr arall. Felly, i gallu dod mas yr ochr arall a dal i dyfu, Does dim lot o bobl yn yr un cwch a mae'n drist iawn i weld, mae lot o'r bobl i ni wedi bod yn gweithio gyda, er bod nhw ddim wedi gallu cario mlaen, mae hefyd yn meddwl bod ni dal wedi gallu peidio gwerthu iddyn nhw, felly mae'n marchnad ni yn lleihau. Ni'n gorfod edrych yn bellach wedyn i ffeindio marchnad ehangach. Ie, a timod, gyda costau'n cynyddu, yym, costau byw er enghraifft yn cynyddu, yym, mae'r heriau yn gyson yn dyw e i gwmnïau yym, mewn unrhyw sector a, ar draws Cymru a, a, a thu hwnt yn dyw e. Um, ond e, ti'n sôn fyna am dod allan yr ochr arall, Beth yw'r rhinweddau neu'r ffactorau sydd angen ar gwmni fel chi i ddod allan yr ochr arall, timod, a a parhau blwyddyn ar ôl blwyddyn i lwyddo? Dwi'n credu bod y y staff yy sy- ma' nhw'n ffyddlon iawn i ni fan hyn, a ma' nhw'n gweithio'n galed, yy a ma' nhw gyd yn yn yn, yn mwynhau y gwaith a maen nhw wedi aros gyda ni. Dwi hefyd yn meddwl y ffaith bod na help ar gael, um, a byddwn ni'n rhoi um, hwnna reit ar top y list o rhesymau chi'n gallu cario ymlaen i llwyddo. Chi'n gallu troi at rwy'n os oes problem neu os angen help mewn rhyw sector. Mae'r cefnogaeth i gael na, a dwi'n credu gyda hwnna a passion, i, moyn llwyddo, moyn bod na. Um, yn ni'n dîm gweddol ifanc uh, yn, yn y bragdy fan hyn nawr, a mae dan ni deuluoedd, ni'n ni, goffod edrych ar ôl, felly ni moyn i hwn i llwyddo, a, a ni'n uh, ambitious, fel maen nhw'n gweud, a, a mae rhaid gael y ffactor yna er mwyn cadw fynd. Ie, yeah, mae'n ffantastig i glywed.
Um, pa gyngor fydde ti'n rhoi i'r Amy ifanc, the younger self, fel petai? O, jiw, sa'n gwybod ble i ddechrau. um, bydden ni'n gweud paid o fod ofyn i gofyn am help. Iawn, ie. Yeah. Um, Ti'n teimlo bod tipyn o help allan yna yn y sector bwyd y diod a'r sector amaethyddol?
Llwyth. Mae ma help i gael ym mhob, mob, mob, pob rhan o rhedeg y busnes. Um, o um, ie, yeah, pob dach, chi dechrau i... Does dim ots os ydych chi'n dechrau fori neu ych chi wedi bod yn redeg am, am deg flynau a chi moyn help gyda cyllid neu chi moyn help gyda um, arwerthiant neu marchnata. Mae yn rhywle i chi'n codi'r yeah. ffôn a mae rhywun yn gallu rhoi chi mewn cysylltiad â rhywun sy'n gallu helpu. Yeah. Mae ma, ma digonedd o help i gael. Fantastic.
Unrhyw gyngor arall i rym ifanc? Yym,
does dim ots os y'ch chi'n ferch a chi'n cerdded mewn i diwydiant sy'n llawn dynion, y'ch chi'n gallu llwyddo. Fantastic.
Yym, a hefyd falle cael bach o... ma- ma' raid bod chi'n cael bach o confidence yn eich hunan i galled, gallu wneud e. Yym, mae'n galed ar y dachrau, yn enwedig pryd chi'n mynd mewn i rywbeth 'so chi'n gyffyrddus gyda, ond yym, ie, os mae'r product yn dda 'da chi, byddwch yn hyderus a, a go for it. A timod, mae rhaglen um, Mentera sy'n cael ei rannu gan uh, Llywodraeth Cymru, Sgiliau Bwyd a Diod, yn triol annog mwy o bobl yn amlwg i, i, i weithio yn y sector. I ti'n gweld mwy o fenywod, merched yn yr sector erbyn hyn, o, yn y diwydiant? Ydw, mae...
Um, erbyn hyn mae fforwm um, menywod mewn cwrw i gael, um, a mae fe'n Mae hwnna'n swnio fel tipyn o sesiwn.
uh, odi, um, mae, ie, yeah, ond mae'r ma, ma ddiwydiant yn un um, cyfeillgar iawn. Mae bragdau yn gweithio gyda gili. Uh, ni'n neud collaborations gyda bragdau draws Deyrnas Unedig a mae hwnna'n, dwi'n meddwl bod hwnna'n rili really bwysig. Um, er bod ni'n cystadleuol gyda'n gily, ni hefyd i gyd yn ffrindie, achos ni'n gwybod bod y diwydiant yn un bregus iawn, felly mae'r, trwy helpu gily, ni'n gallu llwyddo gyda'n gilydd hefyd. O, ffantastig, mae hwnna'n gret i glywed. Ni bron a dod â'r bennod ma i ben, ond cyn bod ni'n neud, o'n i eisiau holi cwbl o gwestiynau quickfire, neu cwestiynau cloi i ti. Um, lle ti'n gweld y busnes mewn pum mlynedd, rwy'n cyntaf? Um, dwi'n credu falle byddwn ni wedi gorfod symud o'r man hyn um, a gobeithio bydd bragdy mwy o seis gyda ni ble ni'n gallu cynhyrchu lot yn fwy o cwrw. Ffantastig. Be yw dy hoff beth am redeg busnes yng Nghymru? Y pobl.
O, oh, gret. Enwa un busnes yng Nghymru ti'n meddwl sy'n smasho fe ar hyn o bryd, sydd yn rili really yn delifro? Castell Howell. Ah, gwych.
Be ti'n teimlo uh, maen nhw'n neud yn dda? Pobl.
maen nhw'n neud pobl yn dda, maen nhw'n edrych ar ôl y staff, maen nhw'n gyfeillgar, um, maen nhw yn delifro ar beth maen nhw'n addo i bobl. Um, edrych ar ôl y cysmeriaid. Os na fydde ti'n rhedeg busnes ma, be fydde ti'n neud?
Rhywbeth i wneud y cyffylau, siwr o fod. O, oce. A os oes na rhywun mas na'n gwrando reit nawr ac yn stryglo gyda rhedeg busnes, be fyddet ti'n gweithio nhw wneud? Codwch y ffôn, trowch am help, drowch, gofynnwch i rywun sydd naill ai yn yr un industry â chi neu yr help sydd ar gael trwy unrhyw cwmni o dan y baner Llywodraeth Cymru sy'n helpu busnesau bach. Gwych. Amy, diolch yn fawr iawn i ti am dy amser yn trafod gyda ni bore 'ma, a diolch ti am rannu dy stori gyda ni. Chi wedi bod yn gwrando i Momentum, The Making of a Business gan Mentera. Cofiwch wasgu'r botwm subscribe ar be bynnag platfform chi'n gwylio neu gwrando. Welwn i chi tro nesa.